Bore da pawb, a chroeso i'r ail sesiwn wythnos yma o Fit Mewn 5 gan tîm Ceurig yn Actif. Hello everyone, welcome to another Fit in 5 session with the Ceurig yn Actif team. Yym, gobeithio bod pawb yn teimlo'n iawn. Mae'r cloc wedi symud draw i ochr 'ma, heblaw ni, popeth dal yr un peth, pump gweithgaredd newydd, um, munud yr un, gyda 30 eiliad o orffwys yn y canol, still the same routine, five new exercises, minute on each, split into two sets of 30 seconds. Mae YouTube yn mynd gyda ni a mae tudalen Facebook yn mynd gyda ni, so allwch chi plîs gwasgu'r thumbs up i gwybod le chi'n gwylio. We've got the two pages going, YouTube and Facebook. If you can hit the thumbs up button for us, we'd be very appreciative so we know who's watching from where. A cofiwch, ar diwedd hwn, bydd y fideo yn mynd mlaen i Microsoft Teams Ceredigion Active. This video will then be uploaded to Ceredigion Active's Microsoft Teams. Mae numbers yn mynd lan, the numbers are going up, so ni'n mynd i dachrau twymo lan, we're going to start our warm up. Cofiwch eto, bod botel o dŵr gyda chi, neu diod, a bod digon o lle. Pawb yn hapus. Iawn, ni'n mynd i dachrau off, jogo ar y smotyn. Cofiwch bod y breichiau yn symud a bod y trad yn dod bant o llaw. Remember, the feet come off the floor and we're moving our arms. Pawb jogo. Da iawn chi. OK, ni'n mynd i gyflymu o trad. We're going to speed up our feet am 5 eiliad. Trad gloi, quick feet. Chi'n barod? Go! 1, 2, 3, 4, 5 a nôl i jogo. Da iawn. Ni'n mynd i wneud na eto. We're going to do that again. Pump eiliad, trad gyflym. Five seconds of quick feet. Chi'n barod? Go! Un, dau, tri, pedwar, pump. A nôl. Da iawn. Tro yma, ni'n mynd i codi'r coes lan a mas. Wedi switcho. Lan Mas, ok? So we're going to lift our right leg, up, out. Carry jog in, up, out. Da iawn chi. Lan, mas, lan, mas. Da iawn chi. Un ola, lan, mas, lan, mas. Da iawn. Ok, tro ma, ni'n mynd i cael dwrn i'r awyr a jogo ar un pryd. We're going to jog,

Unwaith eto, ni wedi gyflymu, we're going to go quicker. Quick feet and quick punches. Barod, go! Un, dau, tri, pedwar, pimp, da iawn. Reit, pimp gweithgaredd heddi. Rhif un, mor o gwirion, silly sailors. Rhif doi, ciciau sisiwn, scissor kicks. Rhif tri, rhedeg dau step, a two-step dash. Rhif pedwar, Nai pensil, pencil jumps, a rhif pump, cydbwysedd stôc, y stôc balans, iawn? Fi'n mynd i esbonio un gyntaf i chi, a wedyn ni'n mynd i dachrau cloc. So i dachrau off, digon o lle, doi llaw, ar ein hips, two hands on our hips, ni'n mynd i cico mas, a fel'a, a wedyn cyflymu fe lan, we're gonna do that, so un step mas, a nôl, a step, step each side, a wedyn ni'n mynd i gyflymu fe lan, so we're going to go quicker, quicker, a fel'a yw mor o gwirion, there are silly sailors, ok? So dachrau off yn slow, un cic mas, cic, cic, cic, a wedyn ni'n mynd i gyflymu lan. Pawb yn barod? Faint gyda ni'n gwylio? Digon yn gwylio. Reit, ni'n mynd dachrau cloc. Pimp eiliad. 3, 2, 1, off a ni. Doi llawn yn hip. Dachrau stepo. Stepo. A pryd ni'n gallu, ni'n mynd i gyflymu. When we can, we'll speed it up. Da iawn. Faint mor gloi chi'n gallu mynd? How quick can you go? Dros hanner ffordd trwyddo yn barod. Da iawn. Dau, un, agor ffwys. Deg eiliad, yr un peth eto, we're going to do the same thing again. 3, 2, 1, doi llaw ar hip, dachrau off yn cico mas, a pryd ni'n barod, ni'n mynd i gyflymu. We're going to speed up when you've got that rhythm. So cic mas, cic mas, da iawn chi. Dau, un, a gorffwys. Da iawn, cymrwch diod bach. Ei nesa, ciciau sisiwr. Scissor kicks, mae'n sy'n gogledd lawr o'r llaw. Ni'n mynd i codi coesau ni lan, agor nhw mewn a mas fel bod par o sisiwr yn coesau ni. We're going to open our legs like it's a pair of scissors. Pawb yn hapus? Chi'n gweld y cloc? Chi'n barod? 3, 2, 1, lan ar coesau, mewn a mas, fel par o sisiwn. Da iawn chi, well done. So agor mas, dal i gilydd, close together. Hold them out, Back together. Da iawn. Fel pâr o siswrn. Os chi'n gorfod cael rest, dim problem. Dug eiliad ar ôl. Tri, dau, un, da iawn chi. Chi'n styr lan yn gorffwys. Ond ni'n gwneud yr un peth eto. We'll do the same thing again. So newch siw bod digon o lle gyda chi. Tri, Dau, un, lawr a ni, coesau lan, agor mewn a mas, fel pâr o siswrn. Like a pair of scissors, da iawn chi. Hanner ffordd trwyddo yn barod, da iawn. Mas, mewn, mas, mewn. Well done, keep going, five seconds to go. A gorffwys, da iawn. Oce, yr un nesa yw 62 step. So, the two step dash, dachre off, 62 step mlaen, twtio llaw. 62 step am nôl, twtio llaw. Os oes dim lle mynd nôl a mlaen, allwch chi wneud e ochr i ochr. Sdim problem o gwbl, ond mae'n rhaid bod ni'n twtio llaw pob tro. We have to touch the floor each time. So forwards and backwards or side to side. Barod, dau, un, off a ni. Doi step, twtio llaw. Rhedeg nôl, twtio llaw. Rhedeg mlaen, twtio llaw. Backwards we go, floor, forwards, floor. Da iawn. Os chi'n mynd ochr i ochr, yr un peth. If you go inside to side, exactly the same thing. Ond ni'n mynd i'r dde a wedyn i'r chwith. Da iawn chi. Cofiwch bod ni'n twtio llaw pob tro. 3, 2, 1, a gorffwys. Da iawn. Pimp eiliad ar ôl o gorffwys. Yr un peth eto. Same thing again. Ti'n barod? Off a ni. A twtio llaw. Fi'n mynd nôl am lan. Sdim ots os chi'n mynd nôl am lan. Neu ochr i ochr. Ond bod ni'n cyffwrdd â llawr pob tro. That we touch the floor every time. Da iawn chi. Da iawn. Pimp eiliad ar ôl. Five seconds. A stop. Da iawn. Cofiwch am beth i diod. Yr un nesaf. Nine pencil, pencil jumps. Ni'n dachrau off, gorwedd ar y llaw. Ni'n gorwedd straight lan, dwylo lawr, neidio lan fel pencil. Nôl i'r llaw. Gorwedd lawr, nôl lan, neidio lan. Okay, so we're going to start lying on the floor, straight up, hands by our side, jump like a pencil. Chi'n barod? Off ni, lawr ni. A lan. A neidio. A lawr. A lan. A neidio. A lawr. A lan. A neidio. Da iawn, down we go. And up. And jump. And down. Lan yn ni. A neidio. A lawr. A gorffwys. Da iawn. Sefwch. Sefwch lawr. A'r un peth eto. Pimp eiliad o gorffwys ar ôl. Tri. Dau. Un. Lan yn ni. A neidio. A lawr. Lan. Neidio. Lawr. A lan. Neidio. A lawr. Da iawn. Up we go. And jump. And back down. A lan. A neidio. Lawr a ni. Pimp beiriad ar ôl. Five seconds. Last one. Lan a ni. A stop. Da iawn. 30 eiliad. Un gweithgaredd ar ôl. One left. Balance stoc. Stoc balance. Balance cyd bwys, uh, cyd bwysau stoc. So ni'n cael un siad, plygu fel an, rhoi dwylo mas, a dala balance. Ni'n gwneud 30 eiliad un ochr, a newid o gwmpas yn ei 30 eiliad ochr arall. 3, 2, 1, lan ni re. So plygu un siad lan, erbyn y llall, Dwyllo mas a gweld faint mor hir y'n ni'n gallu balansio am. How long can we balance? Da iawn chi. Os oes wobbles gyda chi, dim ots, os oes rhaid rhoi trod lawr, doesn't matter, nôl lan, off a ni eto. Da iawn chi. Chi'n gallu rhoi dwyllo mewn, neu dwyllo mas. Ac orffwys. Allu switsio course nawr, we can switch our leg. A trio le ffordd arall rownd, we'll try the other way. 3, 2, 1. So plygu course gwahanol lan. Dwylo mas. A dala cyd bwysedd, hold your balance. Felly dwylo mas, dwylo lawr, neu dwylo mewn. OK? Da iawn, dim lot i fynd. Edrych ar y cloc. Deg eiliad. O, oh, wobbles. Da iawn chi. Sim lot ar ôl. 3, 2, 1, a lawr. Diolch. Da iawn chi. Cymwch eiliad. Cymwch diod, grab yourself a quick drink. A fel o blaen, yn lle bach ni, yn eitha yn ysgol neu gadre with your home or in school, in your little area, ni just mynd i cerdded round. We're just going to have a little walk round. Okay, ni'n mynd i cael tri lap, three laps, sdim i symud yn fast, no need to go too fast, Oh, walk it slowly, neis, araf iawn. Un lap ar ôl, one lap left. Cerdded rownd, da iawn. Ww. Wedi blino bore yma, wedi gweithio'n galed. Iawn, nôl y canol. A ni'n rhoi breichau mas a siglo yn y tamau bach. Mi wn i croesi dwylo, a dala nhw fel 'na fel bod ni'n rhoi cwtsh i rhywun, like we're giving someone a crutch. A nôl mas, a shiglo eto, and shake them again. Da iawn chi. Lawr y coesau, down to our legs. Un cos lan, shigl bach, little shake. Shigl, shigl, shigl, da iawn. Switch, cos gwahanol, different leg, up, shigl bach, little shake. Da iawn. Nôl i'r cwrs arall. Y cwrs gyntaf, back to the first one. Shigl bach. Da iawn. A switch un to. Back to the other leg. Shigl bach. OK, a benni off. Trad mas fel hyn. Dwylo lawr. Cyffwrdd a llaw. Ni'n mynd dala fe fyna. 5, 4, 3, 2, Un lan a ni up we come. Da iawn! Diolch am gwylio bore ma, thank you for watching. Cofiwch, bydd y fideo yma ar tudalen Facebook a yn tudalen YouTube Cerrig yn Actif. If you search Cerrig yn Actif on Facebook or YouTube, you'll find our page and all these videos. A hefyd, bydd y fideo yn cael ei drosglwyddo i Microsoft Teams Cyn cino, this video will be up on the Microsoft Teams network before lunch time as well. So diolch am gwylio, cofiwch gwasgu'r thumbs up i gwybod le ydych chi'n gwylio. Remember to hit that thumbs up button so we know where you're watching, naill ai Facebook neu YouTube. A cofiwch, yr un peth bore fori, hanner awr wedi naw, sesiwn arall ffit mewn pimp. Diolch yn fawr pawb.